Cyffrous a ddiddorol arall yn hanes Clwb Pêl-droed Wrecsam yn y tymor hynod ddiddorol yma. A mae gennym ni Ifor Arwel ac Alun yma, sef O O O O O O O O. A fel 'sa Howard Jones yn deud, falle allith pethau mond mynd yn well i Wrecsam er bod nhw'n mynd yn eitha da ar y funud. Wythnos ddiddorol, gêm gyfartal yn Bradford, buddugoliaeth yn Wrecsam yn erbyn Sutton, ond falle ddim y perfformiadau gorau yn y byd. Uh, be oedd ti'n feddwl o'r gêm yn Bradford ar ôl?
Oedd o'n bwynt da ar, ar y ffordd, a dyna, dyna o'n i'n teimlo ar ôl y gêm. A os da ni'n meddwl o'n cyd-destun y ddwy gêm dwytha, os ni'n sicr wedi cymryd pedwar pwynt, ond dwi'n meddwl bod o'n adlewyrchiad o'r ffaith bod ni ddim cweit yn gallu sgorio'r ddwy gol ne, a da ni, da ni beth yn cweit yn gallu mynd dwy gol i fyny. Debyg iawn i tymor dwytha, dweud y gwir. Dechrau'n dda, um, cael gol heiddiannol, uh, Paul Mullen yn sgorio gyda peniad, ond dim yn gallu cael gêm i lawr wedyn. A chwarae teg, nath Bradford amddiffyn yn dda iawn, oedden nhw'n llawn heiddi y pwynt ar y diwedd. Um, a lle caled i fynd, dwi'n meddwl, oedd Bradford yn, mae'n amlwg wedi cael adfywiad efo'r rheolwr newydd. Cwpl o ddewisiadau'r tîm, ond oedd ddechrau Fletcher, dod o pam yr arnodd, a dwi, dwi, dwi wedi bod yn chwarae fo'r syniad yna mae hyn yn hun, a'n meddwl bod o'n bosib yn syniad da, ond dwi'n meddwl na dechrau pam yr a dod o Fletcher arnodd ydy'r ydy blend gorau, achos mae Fletcher yn edrych mor berig pan o'n dod arno ddo ar weekend munud i fynd a pan do'n ni ar yr ymosod yym o'n i'n me'wl bod y Connell gath o gath o Connell gêm ar- arbennig yym o'dd o'n chw- o'dd o 'di mynd i fewn i rôl Tozer yn wych. Yy Tunnicliffe grêt ca'l o nôl fatha opsiwn yn y cefn o'dd o o'dd o yn dda iawn nath gath o gêm solid iawn. Nath Parkinson ddod â Barnett off a rhoi Mendy arno o'dd yym jyst fel ryw fath o newid tactegol yy a roi mendi ar y ddd- ar y dde fel right back. Yn anffodus, nath o'm costio, wel, costio gol, ond camgymeriad Mendy nath arwain at y gol. So dwi'n yn cweit yn siŵr be oedd, be oedd yr, y syniad y fanna. Dwi'n cymryd na falle jyst restio Barnett i, i, ar gyfer y gêm um, yn erbyn Sutton, ond yn sicr pwynt da iawn o'r ffordd, um, ac yn, yn gyd-destun y ffaith bod ni wedi cael triphwynt um, ar y penwythnos, na i gymryd y pwynt na um, bob, bob dynod, rili. Really.
Ifor, beth y ti fel yr canlyniad? Ie, yeah, wel, ar bapur, so ti wedi gymryd, so ti wedi gymryd o gyn, cyn y gêm, a, a nes i broffwydo fo os oes dweitha, un un, so felly, fi'n hapus o, hyn, o ran hynny, ond ie, yeah, siomedig efo cyfraniad Fletcher, dydy gwir, a wedyn rhyw gamgymeriadau unigol, a mae'r ma, ma un hen semau, rili, really, dod fyny, a da ni mond fel bod ni'n chwarae'n dda un hanner, um, a gwahodd, gwahodd pwysau. Um, ond dwi'n meddwl, ti'n gwybod, o flaen tor fawr fel yna, ti'n cymryd pwynt yma yna, dwi'n meddwl, a, a ti'n sbio ar cymaint sy'n pwyntiau sy'n gyda ni, fedri di'n fedri di'n cwyno, really. Mm, ti'n meddwl, er, di, di, di steil yn pel droed ni ddim ddeniadol, a, ond, na, dwi'n dwi reit fodlon, dweud gwir.
Oedd, oedd ganlyniad da o flaen 2,000 ar hugain o bobl, fel ydych chi'n dweud, a, a hynny mewn corwynt a storm hefyd, felly mae'n siŵr fysa yna dipyn mwy wedi troi fyny os oedd gêm um, mewn tywydd normal. Dwi'n meddwl falle mae yna yr un peth yn Wimbledon a pethau felly, pan da ni'n cael ar y blaen, um, da ni yn chydig bach yn gadael, da ni'n colli'r momentum, da ni'n gadael i'r tîm meddwl dyn nhw, a fyswn i'n dweud mae yna dueddiad weithiau uh, i, i, i byd y defnyddio'r fainc digon buan pan mae hyn yn digwydd a da ni'n gadael i'r tîm meddwl at ni, ond ar ddiwedd y dydd mae ganlyniad da, yna wedig efo canlyniad uh, nos fawrth yn erbyn Sutton, o, eto, falle dim y perfformiad gorau, ond um, ond pedwar pwynt mewn dwy gêm fawr, uh, rhaid i fod yn hapus, ond beth y deimladau di ar ôl y gêm Ifor? Ie, yeah, oedd yr rhyddhad fel arfer yn dweud, mae bob dim yn digwydd yn y 5 munud ôl yn y gem adre yma, ond ie, yeah, just, dwi'n meddwl oedden ni wedi cymryd gan y tal bod ni'n mynd i ennill rhywsut, dwi'n meddwl ni ar y blaen, gret o gol gan Mylun, um, o, o tu allan y, y blwc cosbi. Um, A wedyn, oedden ni, nath ni jyst gadael nhw ddod yn ôl i gêm, oedden nhw, oedden nhw'n dîm hyll, tîm mawr, tîm, tîm, yn osgoffa fi, y tîm o'r National, or National League, hogia mawr, rhoi lot o chwaraewyr tu ôl y bel, trio gwastraffu amser, a doedden ni jyst yn methu torri nhw lawr. Oedd, oedd y reit siomedig, achos oedd Jordan Davies wedi dechrau, ond i'n meddwl, reit, oedd yna fwy o bethau mynd drwy ganol cae, ond nath hynny'n rili really digwydd. Um, Ond, ti'n gwybod, mae'r cal calori'n dod ymlaen a da ni'n ennill y gêm. Um, ond, ie, yeah, ti'n teimlo bach yn, yn flin, ond eto, be mae, be mae Parkis yn mynd i ddeud ydy, sbiwch ar y tabl, sbiwch lle da ni. Um, Dynewch chi'n well, ti'n meddwl, am bell i berfformiad dod ac camgymeriadau, ti'n ti poeni am Tozer rwan fod dod ddim coet yn iawn. Ond mae lot rhyw oedi yn y cefn, bethau fel yna. Um, so, ie, yeah, teimlad y cymys, deud y gwir. Nothoch chi wylio'r gêm? Dwi'n cyfeina, nothoch chi? Do, Arwel? Do, dwi'n meddwl bod, a da ni'n ni, ni deud yn aml, ac o'n i'n deud o'r llynedd, da ni'n mynd chwarae dda iawn. Ond da ni'n treian ffordd drwy'r tymor, a da ni'n yn y gemau el gyfle. So, ti'n cymryd hynny, cyn, cyn y tymor, ti'n cymryd hynna ar, ar, ar bob cyfri. Ond dwi'n meddwl bod yna elfen o yr gols hwyr yma, yr, yr un gol i ddim yn erbyn Crawley, yr canlyniad yn erbyn Salford ac yn erbyn Sutton, yr, yr goliad dramatic hwyr yma. Fedrwn ni'n cadw i wneud hyn edrych o'r tymor, dwi'n meddwl. Mae'n ma lwc ni'n mynd i'r edrych allan ar ryw bwynt. Da ni'n dueddol o allu tynnu fo allan o'r bag fel ma' nw'n deud a ond ydi hynna'n rwbath puro dros y cracie achos 'dan ni'm yn cadw meddiant yn dda iawn. Yn erbyn Sutton oeddwn ni'n wych yn yr hanner awr cynta, cael yn gol, a wedyn mwy o sydyn erbyn hanner ffordd drwy'r lai o hanner, ma' nhw'n edrych fwy bygythiol ac yn edrych fwy fel ennill y gêm ar un pwynt. Um, felly, da ni'n ni, da ni da ni chydig bach tu ôl i safon y counties a'r Stockports, dwi'n meddwl. Um, yeah. a, so, gret lle da ni yn, yn, yn, yn y tabl. Um, a nath nhw barcio'r bus go iawn yn yr 20 munud ola. Dwi'n licio gweld heat maps uh, tîm Sutton yn yr chwarter awr ola, achos oedd nhw just yn sefyll o flaen y gol. Ond just gyda un llygad ar, ar county, gyda ni drafod game county munud, da ni dreian y ffordd drwy'r tymor, Mae gen i deimlad fydd Stockport a Notts County yn mynd i garlamu mlaen yn yr ail dreian, a dwi'n meddwl fydden nhw'n anodd iawn. Fydden nhw'n agor rhyw fwlch, dwi'n dwi teimlo. A dwi'n teimlo fydd Wrecsam yn, yn ymladd am y trydydd lle automatic ne, gyda cwpl o dimau arall. Da ni ddim yn chwarae ar yn gorau, ond fel ti'n dweud Al, Ateb Parky ydi, sbiwch lle da ni, da ni'n cael y pwyntiau, a di ni ddal i fynd. So, um, yeah, mae'n cwpl injuries o'r game set yna fyd sydd neu fi boen un atho Connell chwarae'n andros dda yn ebyn Bradford. Barnett ydy'n wingback de gorau ni o bellfor, so ie, yeah, bach o broblem ar gyfer dydd Sadwrn dwi'n meddwl. Oes, cwbl o, wel, ystadegyn diddorol i chi. Da ni wedi ennill 8 pwynt yn y 5 munud ola, tyfwr yma. Os o'n ni ddim wedi cael yr 8 pwynt yna, fysa ni'n ail ar bymtheg yn y tabl. Felly mae y, y pwyntiau da ni wedi ennill mm. wedi bod yn... Eith, a, a mae o'n dangos um, to, ysbryd arbennig yn dydy, a, a, a, a hyder. Hyder yn y dorf hefyd, dwi'n meddwl. Ti'n ti bron yn disgwyl o pan ti'n y gêm, yn dwyt? A cryfder y fainc hefyd, dwi'n meddwl. Ie, yeah, ond mae e hefyd yn gêm berig i chwarae os ti'n disgwyl wneud hynna bob tro, dydy. Ys, da ni, da ni di mynd ar y blaen yn lot o'r gemau yma, a wedyn da ni'n gadael timau'n ôl i fewn, dydan, a, um, a wel, da ni wedi cael lot o gemau gyfartal hefyd pan da ni wedi bod ar y blaen, felly mae hwnna'n rhywbeth iddyn ni weithio arno fo. Um, Mae'r anafiadau yna yn, yn rhywbeth i edrych arno. Toes ddim yn edrych yn arbennig o hyderus nag oedd, a dwi'n gwybod e, gafodd ei dynnu allan a falle am resymau personol, ond oedd o ddim yn edrych uh, ar ei orau, a mae colli bad eto, os ddim yn ôl, yn golled mawr achos dwi'n meddwl fod ffod yn ffit na di, so fod yeah. dewis arall ar dde, a felly mae'n bosib iawn mae'n mynd i yn chwarae ar y droed anghywir uh, ar yr asgell dde, er gafodd o gêm dda yn, yn erbyn Sutton ar ôl dod ymlaen yn do. Ond, on... Do, e, ergyd wych na o ddeigian llath hefyd yn ffantastig. Do, felly mae o'n, ond mae o'n gyfnod diddorol, dydy, dwi'n meddwl bod ni gyd, uh, mae'n chydig bach yn ydy'r gwydr yn hanner llawn neu hanner gwag, achos mae'r canlyniadau dda, ond dyw perfformiadau ddim cweit hwnna. A i fod yn onest, o'n i'n meddwl, dwi'n cofio rôl y gêm Grimsby, oedden ni gyd yn meddwl, reit, da ni chwarae'n gret rwan, mae bopeth yn dod at ei gilydd. A a dydw i ddim yn cael y teimlad lle oedden ni wedi bod yn gwella'n perfformiadau i fyny at y pwynt yna, ac oeddet ti'n teimlo fod yn dod. Ac o'n i'n trio meddwl be sy'n wahanol ers hynny, a'r unig wahaniaeth mawr sydd wedi bod ydy, uh, di Luke Young ddim yn y tîm. A, a dwi yn teimlo falle fod o'n rhoi mwy o reolaeth i ni, tibod mae cael rhywun arall yn y ganol cae sy'n fodlon i roi ei droed ar y bêl. Um, mae James Jones yn rhoi lot o egni, ond, ond mae o'n dueddol o redeg i ffwrdd o'r bêl yn hytrach na rhoi ei droed arno fo. A, a er fod uh, uh, James McLean a bobl fel mae'n yn chwaraewr oh, safonol iawn, Elliot Lee yn un arall, um, dwi ddim yn meddwl fod nhw mor dda efo ciciau rhydd a corneli, a dwi'n meddwl bod ni'n colli... Na, na ni. Efo hynny... Na ni wir. Felly mae'n ddiddorol, falle fo, fysa hynny'n helpu, os dwi'n meddwl fod ni, fod, fod ni efo, dwi'n mynd deud fod Luke Young yn well chwarae na James Jones, so dwi'n jyst yn meddwl weithiau fod gen ni well balance yn y canol, yeah. hefo, hefo fo, achos mae Elliot Lee yn amlwg yn mynd i fynd ymlaen, yn dydy, dyna ydy gryfder o, a Jordan Davies hefyd, felly ond os ydy rhywun ar yr ochr arall yn gwneud yr un peth, mae o'n gadael uh, Evans neu Tom O'Connor yn ystod chwarae yn y safle yna ar ben ei hun braidd. Felly... Dwi'n meddwl, y broblem fe Evans ydy bod o'n chwarae rhy fell yn ôl. Dwi'n meddwl, mae bron iawn ar ben yr amddiffyn, a wedyn mae hynny'n rhoi lot o momentum i'r tîm arall. Er bod o'n chwarae o'r da, dwi'n dwi licio weld o'n chwarae rhyw ddeg, la, ddeg lat yn bellach i fyny. Um, dwi'n teimlo mae yna lot o bylchau yna, a mae'r tîm eraill yn, yn llenwi nhw, maen nhw'n gwybod sydd wedi pwysau ni, a gwybod sydd wedi rhoi cael ei tu ôl, ffrindio'r gofod tu ôl i ni. Um.
Yndi, a, a mae hyn wedi bod yn broblem ers dwy flynedd, ydy, felly uh, mae o'n ddiddorol. Mae ma, ma rhan ohono fo yn dod hefo siap y tîm, ydy, a da ni'n gwybod, uh, da ni'n anebygol o newid y siap, achos mae o wedi bod yn llwyddiannus a, a mae'n parhau i fod yn llwyddiannus yn dydy. Ond, ond mae'n ddiddorol yn yr holl gemau yma lle da ni wedi ennill y pwyntiau yn y deg munud ola, da ni wedi mynd i bedwr yn y cefn yn do, a do. wedi dod â bobl uh, dylanwadol ymlaen fel Stephen Fletcher a bobl felly, a Elliot Lee wrth gwrs nos fawrth. Felly Os yn fynd yn ddiddorol gweld i chwarae efo pedwar yn y cefn, achos mae'n mae teimlo fel bod i chwarae well, ond hefyd wrth gwrs mae'r tîm ydyn ni chwarae'n erbyn fel oedd ti'n dweud Arul, maen ma nhw'n pwyso nôl, dydan, maen nhw'n mynd yn ôl yn y chwarter awr i gymuned ola a gadael i ni reoli'r gêm yn hytrach na chwilio am y, y gapiau. A, a bydd o ddiddorol gweld sut newn ni'n erbyn Notts County, gawn ni sgwrs fo'n funud, dwi'n siŵr, uh, achos wrth gwrs oedd pethau ddim yn wych yn erbyn Stockport, a dyna pryd gollodd Luke Young i le, ond o weld y gêm, o, o fo ddim ddim modd chwarae'r gwara yn y tîm yna o gwbl ar y diwrnod yna, nath o chwarae'n eitha da i gymaru efo'r llawer yn lleill, ond mae'n ymddangos mae fo uh, nath dderbyn y bai amdano fo am ryw ras, so, uh, a uh, boel yn der, diwm, diwm di chwarae, sori. Um, ond wrth gwrs mae yna dîm arall yn Wrexham sydd hefyd yn cael tymor uh, diddorol a llwyddiannus hyd yn hyn uh, mewn cyngrair newydd. A beth ti'n feddwl efo'r am uh, merched ar hyn o bryd? O, buddugoliaeth gret dydd, dydd, dydd syl oedd yna. Um, so, mae ma, ma, ma amlwg mae yna dair haen i'r gyngrair yna. Mae'r ma Cardydd Abertawe yn lot gwell na pawb arall. Mae'n un o wedyn, da ni'n fel bod yn ymladd am, am y trydydd safle, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl, buddugoliaeth di syl brofi bod, you know, da ni on track am, ar gyfer hynny. Um, be, be, be, be dwi'n gofio fwy am y gem, dy brwydr rhwng Rosie Hughes a Kevin o'r Aberystwyth, oedd yn gorfforol, oedd yn gwylltio gilydd, oedd Rosie Hughes ddim yn cael ei ffori hun drwy'r adeg. Ond rhyw gamgymeriad gan y gol geidwad, a oedd yn ddigon i, i Wrexham ennill y gêm lle, so positif iawn dwi'n meddwl, edrych ymlaen at gêm TNS y Sul rwan.
Arwel, beth ti fel? Ia, dwi'n gwybod os ti, ti wedi gweld hyn, Ifor, yn cytuno, oedd o cae weld yn galed iawn, yn amlwg cae sort of 4G, cae plastig, ond um, oedd y bel jyst yn bwysio i bob man. Oedd o'n fath o bod yna un tîm yn cael gallu cadw rheolaeth o'r bel yn ganol y cae, achos hynny, ond yna mi un tîm rili'n cael goruchafiaeth, ond yn sicr oedd hi'n frwydr, oedd hi'n gêm galed, ac oedd yna, oedd yna gysur i weld yn y ffaith, wneud, wneud tîm y merched ddim, ddim colli achos bod nhw'n cael eu bwlio tymor yma. Maen nhw, maen nhw, er, er bod yna chwaraewyr ifanc, Nathon nw wir sefyll fyny a brwydro am y gêm 'na achos o'n n'w gêm yy gol wych gan Aberystwyth o o fewn chwarter awr yym a fel ti'n deud efo'r cwpwl gamgymeriadau gan y golgeidwad a yn yn yn gweld ni'n mynd i fewn o gôl ar yr hanner ond o- o'dd Aberystwyth yn sicir yn haeddu yn haeddu rwbeth allan o'r gêm o'n nw o'n nw 'di amddiffyn yn wych a ia buddugoliaeth dda iawn yn erbyn tîm sydd o'r un safon ar, ar Exam. Dyna, dyna di'n lefel i, dwi'n meddwl, a jyst buddigoliaeth wych ar y ffordd. Fydden nhw'n hapus iawn o fod wedi curo, dwi'n meddwl. Um, a fydd Aberystwyth yn le anodd iawn i fynd, dwi'n meddwl. Um, dwi'n meddwl Aber, Abertawe sydd yn chwarae nhw'n nesaf, felly gan i weld sut lwceth Abertawe fyny um, yn Aberystwyth. Yndi, dyn nhw bendant ddim yn dîm sy'n cymryd cam yn ôl na dyna dwi, a fe ni'n sôn o blaen, dwi'n siŵr e, fydd Rex yma gaf o'r tawe efo chydig o frwydre i ddod yn y dyfodol, a e, dechrau arbennig o dda yn tymor i fel maen nhw wedi codi e, lefel, i, i lefel dipyn yn uwch yn do, a ond wedi dal i tir, e, a dal i tir yn erbyn Abertawe sydd yn un o'r ddau dîm cryfa, e, heb amheuaeth. Felly, mae pethau'n argoeli'n dda am weddill y tymor, dwi'n meddwl, a cyfle falle i, i ddatblygu'n bellach rwy'n maen nhw'n dechrau dod i arfer efo'r safol. A da ni'n sôn am frwydrau a e, creu chydig o rivalry rhwng y merched ac Abertawe, ond mae yna rivalry yn bendant wedi dechrau datblygu hefo y tîm. Mae'r dynion yn chwarae dydd Sadwrn, sef Notts County. Uh, gêm fawr, nhw'n ail, ni'n drydydd. Er falle fod y werth ei fod gen Mansfield di chwarae un gêm yn llai na ni a dim ond un pwynt ar yr holen ni. A felly falle falle yn heiddi fod yn drydydd. Ond uh, gêm fawr yn Nottingham. Uh, be di dy deimlad ydy efo'r? O, dwi'n rili edrych mlaen at gêm yma. Um, da ni'n gyfarwydd iawn yn gilydd. Mae nhw'n gwybod sydd yn ni'n chwarae. Um, mae nhw'n chwarae pildroed deiniadol. Da ni falle ddim. Mae nhw'n chwarae lein uchel yma sy'n sy creu cyfleoedd i ni os rydym yn cael pildroed. Um, yeah, mae ma nhw'n debyg iawn i'r tîm so mae'r dwysau, mae Rodriguez di symud ymlaen, ond mae uh, boer yn Crawley yna, sy'n gweld yn sgorio gols ac yn creu iddyn nhw. Mae mae Goldrick, yn tho arwyddo yn y rhad o, mae o fel rhyw fersiwn o, o Fletcher, dwi'n meddwl. Mae wedi cael chwech gol, a wrth gwrs mae, um, beth enw, um, gol i Langstaff. Um, wedi sgorio do, mae wedi sgorio dwi'n meddwl bod ar ddeg gol neu rhywbeth yn barod, felly mae'n mynd i fod yn gret, fi'n fi na dorf, yn siŵr yn mynd bell o 20,000 yna, felly dwi'n dwi rili really edrych mlaen sy'n gem yma. Um, a os gan i rhywbeth ohoni, mae, hynny, mae bydd hynny'n arwydd y cael iawn. Dwi'n siŵr am y line-up eto, ond bydych chi fel?
Arwel, beth ti fel? Ti'n hyderus? Na, na. D- Rhai fi fod yn onest. O'n i o'n i'n mae mae dy le'n lly- y llynedd. Dwi'n mynd fyny eto tro ma. Be' sy'n rhyfeddol i fi ydi a o o wylio'r documentary hefyd yr line-up llynedd a'r chwaraewyr falle'r National League dy- Michael Linden odd o'n chware yn y geme rhei o'r geme m- mwya rili llynedd. A o'n i jyst yn brawychu o weld yy rei o'r chwaraewyr s- falle ddim ddim cweit digon da ond dw- dwi ma' gen i ryw deimlo bo' ni mynd i ga'l gwers dy' Sadwrn yym yy d- dwi'n meddwl 'dyn ni jyst 'di bod yn rhy lwcus yn erbyn time sydd yng nghanol y gynghrair. Ma' County i weld yn chware lot fwy cyson ar le- y lefel uwch ac yn sgorio mwy ac yn amddiffyn yn well. Yym ma' 'na rywfaint o gysur yn y ffaith ti'n ma, ma chwaraewyr fel Mullin yn, yn dueddol o chwarae ar ei gorau yn erbyn y tîmau gorau. Um, ond dwi, dwi wirioneddol yn meddwl bod sy'n ni'n fwy, fwy na hapus mynd, mynd efo pwynt, achos dwi, mae gen i rhyw deimlad gawn i wers, achos dwi'n dwi teimlo fel o'n i'n dweud yn gynt bod County a Stockport yn, yn mynd i fod yn ddau geffil blaen, a maen nhw'n mynd i agor bwlch uh, yn yr deg em nesaf. a da ni, mynd, da ni ddim yn mynd i fod efo nhw, dwi'n meddwl. Just achos bod y perfformiadau ni ddim yn digon cyson ag o'r safon, a dwi'n amlwg lot llai o happy clap yna di fo'r. Ond yeah. um, on i'n meddwl bod fi'n negyddol. ond gawn ni weld, dwi'n edrych ymlaen i fynd, gawn ni, dwi'n edrych ymlaen i fynd yn ôl i'n meddwl un, ond fyddai'n fyddai wrth y modd os gawn ni bwynt, wrth y modd.
Mae'n rhaid fi ddeud, mae medal lane oedd deg munud cynta uh, yn y gêm ddwy flynedd yn ôl yn wych pam sgoriodd Rhys Hall Johnson a ddani ar y blaen a wedyn gollodd Rex am chwaraewr a gollodd ni yn ffordd chydig. Ond, ond mae'n awyrgylch arbennig yna fydd na lot o gefnogwyr, Rex am lot o gefnogwyr, uh, Notts County a mae o'n gau, wel, Premier League bron oedd yn y gorffennol. Wel, da, da chi'n gweld i fewn i gael Nottingham Forest o'na wedyn. Os yr afon, ie. Ie. Yeah. Felly mae gêm... E, dwi'n meddwl fes y canlyniad, y gêm gyfartal yn, yn ganlyniad arbennig y bysa fes i gyd yn hapus iawn efo hynny. Ond, ie. Ond da ni'n bod yn negyddol, ond maen nhw wedi ildio 5 gol dair gwaith. No, na syt yn sgorio 5 yn ei herbyn nhw. So. So, a, a... O, lawr i, o'n i lawr i ddeg dyn yn gynnar, dwi'n meddwl, doedd, yn y gym na. Ond be ddedodd Luke Williams ar ôl i ni gyr yno yn y cair as llynedd, we've been maligned. A mae o wedi sgorio dwy gol mewn dwy gêm, felly mae'n teimlo fel fod o'n dechrau dod yn ôl ei wore. Mae o'n mwynhau gêm fawr, fel oeddet ti'n dweud Arwel, mae o'n dueddol o godi gêm pan mae'n y gêm fawr, a mae o e, hefo digon o gyflymder i, i achosi problem i'r lein uchel yna, ond oes gennym ni ddigon o chwaraewyr canol cae i'w rhyddhau at yr cwestiwn os dyn nhw dan bwysau, achos os da ni'n mynd i chwarae fel oedden ni nos fawr, da, da ni'n ei weithiau, jyst pasio'r bel yn ôl amlaen a wedyn jyst hitio'r bel yn hir, uh, dydy o ddim yn mynd i weithio na di. Felly, bydd o gym andros o ddiddorol, uh, a, ond dau dim sydd yn nabod i gilydd yn dda, a dau dim sy'n gallu eildio gole, goliau, de, felly gallu o fod yn gêm uh, hynod o ddiddorol. Felly, uh, mae rai fi ddweud, dwi'n edrych ymlaen, achos mae'n awyrgylch uh, arbennig yna hefyd, achos mae'n mynd i fod yn gêm fawr. A dwy, dau dîm sydd uh, di bod trwy brofiadau tebyg iawn, ond efo lot o barch at ei gilydd. Dyda, dwi, di Rex am y Stockport, does na ddim lot o uh, barch rhwng y tîm yna, ond dwi'n teimlo efo Notts County, gan fod ni wedi fod mewn gymaint o frwydr, ond wedi cadw uh, y parch yna at y gilydd, a, a mae hynny wedi dod o'r perchnogion hyn oed, yn dydy? Yeah. O'n i'n mynd i ddeud yr Hollywood effect di hynna, Al. Ti'n meddwl, ach, ni ma, yr, yr, yr Ted Lasso effect i hynna, dwi'n meddwl. Gofyn mynd i meddwl ein llynedd efo Rodri Charles, a wnaethon ni reifio fyny ar nos fawth, a o'n i, o'n i'n edrych ymlaen at y walk yn yr tywyllwch i'r cae, rai fi ddeud. Ond oedd hynna cyn, cyn oedd yr, yr hype, wel, yr mwyaf o'r hype di cael ei wneud. So, ie, yeah, dwi'n meddwl Ted Lasso effect i yna. Ie, yeah. ond on mae'n ddiddorol, da ni, na, da ni ddim wedi cael y stand i gyd, na ddo. A, a mi nathon nhw roed o'i Mansfield, dwi'n meddwl. Felly mae'r heddlu yn gweld Wrexham fel gêm berig lle mae, lle mae drwbl yn gallu bod. Ond um, na, dwi'n meddwl bydd hi'n gêm hynod o ddiddorol. Os gewn ni gêm gyfartal, mae hynny'n argoeli'n dda am weddill y tymor, dwi'n meddwl. Yeah. Dwi'n meddwl dylen ni fynd amdani, gyda ni fwy gêm gwpan sy'n wedyn. Mm. Um, Dwi'n dwi meddwl bod ffaith bod um, Elliot Lee efo'r efo pedwar cerdyn melyn un i ffwrdd o gael gwaharddiad ers wsnosa bellach. Dwi'n meddwl bod hynny wedi effeithio fo rhywfaint, felly dwi'n cymryd os, os dwi'n cael cerdyn melyn disadwn, fydd o'n colli'r gêm FA Cup, bydd. Um, a wedyn, o bosib fydd hynny'n i ryddhau ychydig bach i chwarae gêm fwy naturiol o. Um, gan i weld, ond ie, yeah, Dwi'n meddwl rhaid, rhaid ni just me meddwl rwan, gyda ni bythefnos off mewn ffordd i'r tîm cyntaf, a wedyn mynd amdani dy sadwn. A, a dwi yn teimlo, falle fod hynny wedi cyfrannu at y perfformiad nos Fawrth. Dwi'n meddwl oedd y newidiadau ar gyfer cadw bobl fel Elliot Lee yn ffres yn ein siŵr fod o ddim yn cael cerdyn melyn. E, felly dwi'n meddwl fydd y tîm yn gwybod fod, fod nhw'n chwarae mewn gêm fawr a ddim yn gorfod dal yn ôl fel falle oedden nhw'n wneud nos Fawrth ynde. Dwi'n meddwl, falle wnaethon ni sgorio rhy gynnar nos Fawrth a wedyn pan oedd rhaid ni dod yn ôl i fewn i'r gêm wnaethon ni gymryd chydig amser yn nhw. Felly dwi'n gobeithio um, gweld gêm gyffrous, ond mae yna rhan o'n fi yng nghefn ym mhen yn meddwl mi allith o fynd fel stock port set o fedrith. Os da ni'n yeah. os da ni gadael dwy gol cynnar i fewn, da, da ni mewn perig yn erbyn tîm sy'n gallu gallu cadw'r meddiant a'ch taro chi ar y brec yn dydan, felly... Yeah. Be, be, be, be di'ch line-ups chi? Ie, yeah, be fydd y tîm al? Ie. Yeah. Uh, bydd Arthur yn gol, bydd, bydd, bydd. cwestiwn mawr am yr ochr dde. Gobeithio fod Barnett mond i cael... Wel, o be oedd Parkinson yn dweud heddiw, dio ddim wedi chwarae. Dio ddim na.
Mae'n debyg mae Mendy uh, oedd fod yn, yn rhedeg ar y cae nos fawrth, ond dwi'n meddwl bod y braidd yn gynnar. A mae Mendy wedi gwneud yn iawn ar y dde. Sy'n dod troi'r chwi. Uh, yn y canol fydd o'n ddiddorol, ydy Tozer y chwarae ddigon da. Os di Hayden yn ffit, fyswn ni ddim yn syni gweld Hayden ar y dde, Tynycliffe yn y canol, a O'Connor ar y chwith. Yym, wedi tynnu cliff, ddim y pasiwr gorau, ond mae o wedi chwarae yn y canol dipyn, a, uh, a doedd Tozer ddim yn edrych ar ei orau uh, nos fawrth. Wedyn, yn ganol cae, dwi'n newydd ddeud, swn i'n licio gweld Young, ond dwi'n meddwl eitho Jones, Evans a... Ydy, um, Dwi'n cymryd y can yna ar gael hefyd y Sadwrn wedyn. Mae fel gwahariad o drosod. Bydd, a mae Canon yn gallu chwarae fel cefnwr de, neu wingback de, felly mm. mae hynny'n bosib, achos mae Parky di sôn amdano fo fel rhywun sy'n cyfro'r safle yna. Um, ond dwi'n dwi gweld Canon yn dod i fewn i'r tîm i ddechrau fel canol cae, uh, falle fel wingback. A wedyn, fydd o'n ddiddorol, bydd Mullin y chwarae, um, Oedd o 'di chwarae Fletcher yn erbyn Bradford i ddechrau, a gan fwriadu chwarae Palmer i ddechrau yn erbyn Sutton er mwyn dechrau eto efo Fletcher yn Notts County, dy'r cwestiwn, ond dwi'n ame eitho efo Palmer a Mullin a hmm. dod o Fletcher ymlaen, achos mae'n edrych mor berig pan mae'n dod ymlaen. Uh, ond gobeithio fod o'n ei dal mewn sefyllfa i gipio rhywfaint o'r pwyntiau pan fydd Fletcher yn dod ymlaen. Be ti'n fel efo'r?
Ie, yeah, dwi'n dwi meddwl bydd o'n just yn, yn trio um, mynd am y pwynt a gwneud rhyw smash and grab os da ni dal yn ei efo pum munud i fynd, tablu, tablu Fletcher ymlaen a, a, a gwneud i felly. Um, ti'n meddwl, falle nes i symud Evans i'r cefn, dwi'n gwybod, os, os dwi'n teimlo bod yr, bod yr angen yna. Um, dwi ddim yn hapus efo Connor yn y cefn, mae'n edrych yn, yn um, cymryd gwrdd amser i wneud penderfyniadau i fi yn, yn y cefn yna. Um, a dwi'n meddwl gan i cosbi ni erbyn nhw. Um, dwi'n meddwl, uh, Joby Jones ydy'r chwaraewr sy'n nhw'n uh, ar, y, ar y chwys. Dwi'n meddwl, sef o'n rhoi amser caled i bwy bynnag sy'n chwarae ar y dde yna. Um, Dwi'n gwybod, mae'n bach o gyr pen, dweud y gwir, ond dwi'n teimlo ni eitha, just wnaeth o'n gwneud cynlleiad o newidiadau a fedrith o. Um, so, fydd yna rhywun i fewn lle Barnes, fydd yna rhywun i fewn yn lle O'Connell, a na ni sticio pa mor mylun y ffrant ddyn ôl yn dechrau. Mae penderfyniad mawr a fi Tozer, faint o ffydd sy'n o'n Tozer. Um, Dwi'n dwi ffeindio, dwi'n dwi meddwl bydd o'n ffeindio fo'n anodd iawn i adal allan. Mae'n deud lot wedyn, os ti'n dio, dio ddim yn rhoi o fewn yn y gêm yna.
Mi nath uh, Evans chwarae fel sweeper yn y gêm gwpan, ydo, felly mae o'n... Felly mae o'n un, ond pwynt i chwarae yn ganol cael wedyn, so ti eisiau falle symud Tom O'Connor yn ôl i fyny. Um, ond mae yna opsiynau yma, na, does. So, so mae ma gan efo, oes, benderfyniadau i wneud, bydd yn ddiddorol. Bydd. A, ac wrth gwrs, o'n gallu rhoi Luke Young yn y canol, a rhoi Evans yn ôl. Yeah. Dwi, dwi yn poeni am Tozer, dwi'n... Dwi, dwi, a mae'n atgoffa fi o Ashley Williams. Mae'n mynd cyfnod o ryw chwe mis, a ddo ddim hanner y chwaraewr oedd o. Dwi'n dwi eisiau mynd o flaen Gofid, ond ti'n jyst i weld bod ei hyder o di mynd, mae amseru o di mynd. Dwi jyst ychydig bach yn bryderus am hynny, lle. Arwel, sut ti'n teimlo ti'n mynd i god yn calon yn ni? Wel,
na, nath O'Connor ddim cael y gêm oren erbyn Bradford, ond eto, dwi'n meddwl bod o'n un o'r chwaraewyr yna sy'n chwarae ar ei oren y gemau mawr, oedd o'n wych yn yr gemau uh, FA Cup llynedd. Ac yn erbyn Notts County. So mae o'n Oes, oes. ddefnydd sy'n yn dueddol o godi gêm yn erbyn y tîmau mawr, felly mae hwnna'n rhywfaint o gysur. Dw- dw- Ydy Hayden yn ffit? Dwi'n dwi'n meddwl os Dwi'n diolch- meddwl, dwi, wel, oedd o wedi cael um, salwch oedd o, felly so dwi O, ddim ie, siwr, ie. anaf.
Felly, sa ti'n meddwl mewn wythnos, os oedd o'n virus neu rywbeth fel hyn, mm. ond fysa nos fawrth i bob braidd yn rhy fuan, ond dwi'n meddwl fydd o ar gael, felly mae hwnna yn rhoi adoption. Yeah. Gan gymryd fydd... Ddim yn y canol, ond...
Ie, ie.
Gan gymryd fydd hyd yn y ffit, sicr, sy'n ni'n dechrau hyd yn Tynnu Cliff. Dwi'n dwi mynd, yn y gemau mawr, o Connor, sy'n ni'n iawn. Dwi'n mor gymaint o biti fod o Connor wedi cael yr anaf na, oedd o'n dechrau dod i fewn i'w gêm ac yn mm. dechrau uh, cymryd perchnogaeth dros y cefnau, rili. Ie. Dwi, dwi, dwi dal i feddwl yn ôl am geg am Ben Arthur ar gyfer y gol na neb yn os ganti. One, two, i fo'i hyn. Ie, ie, oedd yn ni'n gyfres. Os oedd y gwen i wyneb. Oedd. Ond... O, o mae Turney Cliff ar y chwith ac O'Connor neu Evans yn y canol yn y cefn, yn bendant yn opsiwn, os falle bod y ddau yna'n fwy o chwaraewyr naturiol i basio'r bel i gymaru efo Tunnicliffe, ond mae Tunnicliffe wedi chwarae lot ar y chwyth yn dod o'r bod o'n... Bod o'n yeah, yr, yr, yr, yr Mendy ar y dde yna, nath, nath o chwarae'n OK yn erbyn Mansfield, gath Mansfield beter yn erbyn County, ond dwi'n meddwl dyle Mansfield i cael peter yn erbyn ni, sy'n nhw wedi cymryd i cyfleon, so yr, yr, yr opsiwn gorau sydd gennym ni di mynd i ar, ar y dde, sy'n chydig bach yn bryderus, ond mae gen fo gyflymder, dwi'n meddwl os wneitho, jyst gweithio ddigon caled a wneud y basics yn iawn. dyna'n opsiwn gorau ni, ti'n meddwl. Mae McLean ddigon da ar y chwith, a ia, sy'n sy'n ni'n newid lot fel arall. Yn y- Diddorol, yn game Bradford, o'n i'n meddwl bod Jones, am y tro cyntaf tymor yma, o'n i'n gweld be oedd Jones yn neud, a be mae'n neud yn dda di, switcho fel swingio un ochr i'r cae llall a cae'r gwagle lawr. Yn... Nath o'n neud hynny'n effeithiol iawn yn erbyn Bradford, o'n i'n meddwl. Um, achos mae, mae'n un o'r chwaraewyr ne, s- ti'n gorfod canolbwyntio i weld be' 'dyw effaith e ar y cae. M-hm. Dy- dy- dio'm ti'm yn ti'm yn gweld 'i waith e mewn ffor. Ond yy ia, gawn ni weld. Fi dwi dwi efo ti efo'r dwi me- newn ni chware'n amddiffynnol dwi'n meddwl a jyst gobeithio neith 'yn chwaraewyr upfront ni ga'l rw rw worldie bach ne' rwbeth. Gawn ni weld.
Iawn te Ifor, be' ti feddwl bydd y canlyniad?
Tair i un, Notts County. O dear, a, a oedd y ti'n iawn wrth ystod diwetha o'r ddwy gym o ran y canlyniad. Arwel? O, o'n i'n fel, so, Ifor, o leiad, so, bach o sacrilege, proffwydo bod ni'n mynd i golli. Ond os, yeah. okay, os da ni'n gorau rhoi pragmatic, ateb pragmatic, na i ddeud tair i ddim i, i county.
Iawn, wel ma' raid i rywun ddeud rwbeth positif, felly dwi'n mynd i ddeud dwy gôl yr un. Dwi'n meddwl ma' 'na ond yy ond os o'n ni'n cael gêm gyfartal yn y gêm yma fysa fo yn ganlyniad arbennig o dda... Ie. ...ma' raid deud. Felly ond mae'n mynd i fod yn ddiwrnod cyffrous a mae o'n braf iawn bod ni yma yn y Gynghrair Bêl-droed ac yn chwarae, gweld gêm rhwng yr ail a'r trydydd, felly uh, dim ond pethau i'w fwynhau, ond allith o fod yn bnawn caled uh, ar ddiwedd y bnawn. Ond ar ôl hynny mae gennym ni cwbl o gemau cwpan yn does sydd wastad yn ddiddorol, a cwbl o gemau yn erbyn tîmau falle ddim mor dda, wel bendant ddim mor dda yn Ots County, felly uh, gobeithio bod ni'n cael uh, mis tachwedd